Ki tum ni tum beri ka zia n bori nim kpe heaven. Kaman how? Wula ki nyɛ vinyaɣa daan ka yee tum la 247. Kaman N niŋdi a sallama kanna Kaman How program zuɣu din nyɛ musulinsi dini din ka ti a ya Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A buɣino ŋɔ program zuɣu, yuŋ paaya ka buɣino ŋɔ kum yɛrigi tiŋda ka o bɔhi ni bo n lu ni paɣa kpɛm n faai siɣi. Lala n-nyɛli ka ti doli chaŋ bɛ kaaliya ka buɣinɔ ŋɔ ti lahi kum ka tiŋ naa tim na, Ɛɛ ŋɔ maa ŋuni yaa danaa paɣa n-dɔɣi bidibigi ka buɣinɔ ŋɔ maa kum maa? Ti ni pun niŋdi li shɛm tiri a, zaɣ biɛɣu n-nyɛli bee zaɣ suŋ? Ɛɛ di noli laɣilaɣi bee vum n-nyɛli? Kpe ŋɔ ka ti yɛn yɛli li ti a na, ti ni nya li shɛm, Disclaimer, Kaman How Program zuɣu, Not everything here is strictly by din kuli nyɛ shɛm, Kaman How zuɣu, Din nyɛ Kaman How maa, Ɛɛ wula ka ti ni nya li? n tiɛhi din nyɛ shɛm bala a mi nyɛla new to this channel n teera yaa subscribe ti ti ka dihi belli so that you will be among the people ban yɛn nyɛri ti content anytime ka ti drop li a yɛn nyɛla ban yɛn bɛ piligu ban yɛn yuli li puuni yaa ka n yɛri a yɛn yuli Abdul Basit Kwechire Yusuf Abu Turzong n produsiri program gahindili ŋɔ ka di kanna n paara ni maa yaa. eh, n nyɛ highlight. Ŋɔ traa mali ti yili yiindi so ka o yuli boondi Siri Naisa. O kpela alobo be shɛli puuni because o bela America tin ʒi saha shɛli ŋɔ ka deeri niriba laɣiri dira ka zaya ni o yɛn sɔŋ la niriba ka bɛ yi Dagbaŋ ŋɔ chaŋ America. Rabbi samaawaati wal ardi, o mi yɛlimaŋli. I was.

social media zuɣu din na trend la we have other problems around the world global problem biɛni kama eh eh bimbo titan eh, la the la submarine maa yuli n bala din na get missing in search of eh, treasures bee binyɛra about eh, titanic bee bi bom ni bi chaŋ n ti nyɛ how deep is the ocean n tiɛha di gba zaa nyɛla din na barigi duniya zaa n tiɛha di ni na nyɛ trend din biɛni but when we come to ghana

Eh, lala allegation ŋɔ maa lee yimi kamani di dibaa ayi dibaa ata n bɔŋɔ maa n yɛli ni o dihila niriba liɣiri ni bi chaŋ silimiin tiŋa ka o bi chana so eh bin taagu shɛli nyɛmi scammer ka bi taagu bin zaŋ yu shɛli taagu n bala maa eh Siiri na Yisa nyɛla scammer ŋun scammer niriba n dihiri bi liɣiri ni o yɛn chami ka bi chaŋ silimiin tiŋa ka o bi chana so kamani how program zuɣu eh n ŋɔ ka ti kaani ti ti nyɛli taaya eh ayi kana ti yuli Eh, swale video maa n yina first ka masirina video maa doyina second and thirdly we see another guy ka o gba zaa kana ti confirm ka yɛri ni eh like laa yɛtɔɣa maa nyɛla yɛlimaŋli o ni ku mi so o ni niŋ wula ka niŋ wula ka niŋ wula ka niŋ wula kamani how program zuɣu ti yɛn analyse li taashɛm ehe ti na ʒiya ŋɔ ti ni na ʒiya ŋɔ, ti ni na ʒiya ŋɔ. Hankali lan kam yɛn wum yɛtɔɣa maa bee bi yɛli li ti nya ŋun kam mali hankali. Eh, di nyɛla m ma Siirina bee Siirina Yisa ŋuni n-gba wiining kaard maa o daa bɔri bee a je kaman how zuɣu ti ni nya li shɛm m-bala. And this is our reasons, eh, Suale yim na ti yɛli ni o deei niriba laɣiri paai 13, niriba 13 ka deei ba 1.5, one point something biliyu. one point something billion kamara laa to to kamara hali masiri na like di nyɛla o deela laa laɣari maa these are some of the flesh people ka ti mi ka bi bɛ tamali maa.
Yeah, eh, n tiɛha ŋun kam wum viidiyo ŋɔ paɣa n suɣilo m bɔri ni n suɣiya ka yi chɛ ka di pahi sokam zaa. Sokam kɔŋ omaŋ ka o postili, ka shɛli din yɛn chɛ ka sokam zaa tooi di di daanfaani n-tiɛhi a tamali ŋɔ. Tiri a mali ti yili yiindi so ka o yuli booni Sirina Isa, ka sokam daa mi o ka o yiindi yila ka di chibiri pam. O yili yila ka o yila maa zaŋ Dagbaŋ yuli duhi zuɣusaa, amaa ti ni ʒi saha shɛli ŋɔ, o kpɛla a lubu be shɛli puuni, ka ti di yina ni ti ti yɛli salo pam ka yi di di daanfaani. Because o bela America tin ʒi saha shɛli ŋɔ ka deeri niriba laɣiri dira ka zaya ni o yɛn sɔŋla niriba ka bɛ yi Dagbaŋ ŋɔ chaŋ America. Bɛ mi yɛn doliya through Mexico nti kpe America. O deei niriba laɣiri paai 13. Bɛ zaɣ yingo kam yo laɣiri paai 1.2 billion, 1.4 billion. Bɛ so bi chaŋ luɣ shɛli polo ka di nyɛla ʒiri ka o kuli be ya ŋɔ. Bɛ America n-ŋmari niriba ʒiri n-deeri lala laɣirinim maa n-dira. So saha pa paami ni ti yɛli li, ka salo maa zaa baŋ binshɛɣu din chana. Sirina Yisa, Sokam ni mi so ka o daa be Dagbaŋ ŋɔ ka yiindi yila maa, Big Malik si senior sister maa, n-ti a, o gabirila niriba, o na ʒini zaŋ so chaŋ America. Hali o mini ban be America maa maŋmaŋ saɣiti. ni o diriya niriba laɣiri o ka so shɛli din mali so chani America. So Dagbaŋ ŋɔ zaa so miri ka Siri Naisa ti lan yɛli ni o bɔrimi ni o sɔŋ a ka a chaŋ America a yom laɣiri ŋɔ so miri ka o lan niŋ la. Dini n-ku chɛ ka n yina ti yɛl li ni salo zaa diri daanfaani ka baŋ binshɛɣu din chana ti ni ʒi saha shɛli ŋɔ. Siri Naisa ka yihi n-nya o ka o be America gabiri niriba. Salamu alaikum. O mi ku yɛn yɛlila a Naawuni yuya ka o mali fari niriba. Yi ni ku nya o ka o yɛri ka booni Naawuni yuya maa, ka ninvuɣ maŋli m-bala. Di zuɣu binshɛɣu kam zaa o ni yɛra ʒiŋmari n-nyɛ o, so miri ka o lan wum ti o. Salamu alaikum.
These are some of the flesh people ka ti mi ka bɛ be Tamale maa. One of these lala flesh people maa m-bala. ka Naawuni kul, ka Naawuni kul niŋ a yiko ka a laɣisi liɣiri hal n-ti paai biliɔŋ ka di yaɣili ka bɛ ni tooi sab a ni mali laɣ shɛli ka sab biliɔŋ ka niŋ pɔint ka yɛn sab, ka yɛn sab waansiri pahi pɔint maa zuɣu ka a yiɣisi n-chani, n-chani America. A ku bɔri mi ni a bɔri America chandi bee? One point something billion ka nyin ku mali li ka chani America. Ti hankali ni bi dihiri di shɛli. That, lala foolish people ŋɔ maa, like hali bɛ yi scam ba gba ka biɛla ka di bala. Yes, a yi mali one point five billion ka yiɣisi n zaŋ li chani America, eh, a ku bɔri mi ni bi boli America m-bɔba bee a gba ku bɔri mi ni a chaŋ ti yɛri ni yɛn gbula? ka ka zaawun paai bee yuŋ paai ka a gba yina n ti kahindi suni o labiri loori nima ka ŋmaai bahi na di zuɣu ka a chani maa excursion ka a chani maa ka bom ma ka a chani maa if you have capital up to a billion bee a yi paŋ li mi a yi ni tooi paŋ a billion from someone ka yiɣisi chani state mm excursion ka a chani maa ka bom ma ka a chani maa okay we still cruise on ni n ma sirina deela one point ala billion nima ka ka niriba bi kana silimiin tiŋa. so people should watch out on this eh, ti madam ŋɔ maa ni o deei la liɣiri ka niriba bi chaŋ so di bi chaŋ biɛla ka masirina yina ti n deny li o bi deei so liɣiri up to one billion and this is controversy maa ni kana shɛli n bɔŋɔ maa Man bi deei so eh, asima ŋɔ kaman wum liɣiri maa gba n ti zoro n boli ma na Afa Karim from Italy o ye yɛtɔɣa puuni ka o ti yɛli ni ni bi yɛn ni eh, sɔalinsa niŋ vidiyo shɛli maa ni di bɛ ka n deela eh, niriba pia ni ata hundred and ala ala ala eh, ala billion wallahi Wallahi, mam bi diɛ so binshɛɣu biliɛn. Ka di lee nyɛla niriba ayi, niriba ata bee niriba anahi n-nyɛ ba. Baandin din nyaaŋa mam bi chaajiri so. N asiiri na gba bɛya ni o bi diɛ asset m bi diɛ so one point something billion. Ŋun agree ya gba ni o niŋdi la bini like she do helps people ka bi kana state n kana like o be process puuni. Ka tahi example yaha ni state maa gba bɛmi ka m ma ka maa. yeah because process shɛli o ni yɛn doli maa like majority of it di pa tuun shɛli n bɛni ka a chɛna di di pa legal direct direct legal connected to us sometimes di tooi nyɛmi eh, maybe bɛ niŋ niŋla binshɛŋa ka di ti tooi sɔŋ ka a yi paai na naai ka bi nyɛ bin yɛn search for greener pasture taa shɛm so di gba zaa niŋbu maa di bɛmi kama di nyɛla chɛchɛ laasabu n nyɛli

lahiʒibisi ka so ku chɛbisiya ni o chani la Maka ka chani ka ti bi chaŋ. Di bi wuhi ni Maka agent maa scam am maa. Hali Sina Isa m-ma Sina Yaya gba ni ka like o o di ka ka agent n-nyɛ o. O bi tumdi agent tuma. O mila so a baŋ la shɛm o mila so Miazo ka a gba Miazo ka ŋun linkiri niriba tiri o. a nyɛ issue maa o mila so ka ni tooi sɔŋa as a nyɛ Dagban la zuɣu ŋun bɔri ni gba ka a ti zo o nimaani ka Northerners bee Dagban bi be nimaani ka di gba zaa tooi duhi ti yuli bee ka neesim shee na ti North ŋɔ ni din che ka ŋun nuu be dinni m-bala so ka agent n-nyɛ o. So o ni yɛli la ka yɛli then a mi baŋ ni o ni yɛli shɛm maa paya maŋli lala thirteen people maa eh, m ma siri na video maa na bi delete di be social media gba dini maa beni ni thirteen people maa yaa eh, nyin ŋun yɛri maa o bi deei nyin laɣiri di nyɛla a zo n yɛla ka a mi yuli ni a zo maa ku ŋma ʒiri m ma siri na ŋmani ta yaɣa ka o yɛli fine ma ka nyin n nyɛ victim maa ŋun yɛla maa daa mi sa a mi o mi Provum ya lala niriba maa, zaɣila maybe n deei lansa dini, n deei gaali aridjia dini, n deei baako dini, ni yi line them up with your numbers n nya ti ti luɣiri ka a deei ka ti bi chaŋ maa. So, until ka yi ti yina ka ti nya ya la masiri na n-gbubi winning card. Ti yi kana second video maa ni, the same thing, a ni kana ti yɛri ti yɛtɔɣa shɛli maa, the same thing ka a gba yɛri maa. Sirina Isa ti zaa mi o ka o nyɛla ti sista ka yina Tamale ŋɔ ka zaŋ mɔb Northern Music n-zaŋ chaŋ Kantaŋ pam. Daba ayi ŋɔ sunsuuni, ti brada Soracha ŋɔ ti dɔni Accra. O dɔnila Accra maa for about di ŋmani two months before no lɔri o ni di kuli mi na month ŋɔ ni ka o kuna ka di nyɛla ni o yɛl o mi ni o yɛn zaŋ o mi chaŋ America. I mean Nicaragua ka bɛ yɛn doli bee ya polo ka bɛ yɛn dola. din ŋuna ti bi mi. O ni yɛli la ka ti biraada ŋɔ zaŋ laɣiri ti o. Ti biraada ŋɔ ni zaŋ laɣiri ti o, o deegi o liɣiri lahabali yina ni 150 miliyon. 150 miliyon ka o deei ka o deegi o sani, ka naan chɛ o ni pun kpuɣili shɛba n-daa daai laɣiri niŋ bɛ sani, ka yɛli ba ni o yɛn ʒi ba mi chaŋ silimiintiŋa. Ti ni yɛri ni kanna luɣ shɛli polo maa, a ni nya ti Northern Region ŋɔ, so yi mali Naawuni yidaligu biɛla ti so. ka nyɛ ŋun ka shɛli maa biɛɣuni bisa niŋ ka di nyɛla kamani la shee ŋun mali naba zaya maa o niŋla taali gba hali ninsali nim bɛn lihiri taali amaa man mini a zaaha yi niŋ mistake a ni nyɛ ka dunia zaa yina n ti blamiri ti ti ni niŋ shɛli sista Sirina Isa daa nyɛla ŋun deegi ti yi kpɛrila ni so laɣiri ka yɛl o ni o yɛn zaŋ o mi chaŋ America o yɛn zaŋ o mi chaŋ America maa ka o dihi O tuhi laɣiri maa ka ton yɛl o ni o di yɛli ka o baaba mini o ma zaa wum o ni yɛn chaŋ pam shɛli. Bɛ bi niŋdi lala, n ku tooi yɛn go ka bɛ yɛli m ba ni m ma. Ka o deegi laɣiri ŋɔ ka o yɛl o ka o tiri o laɣiri ŋɔ zaŋ laɣiri maa kpaag o ni a chaŋ Accra nti zaŋ laɣiri maa n-gaŋsi zaŋ ti so shɛli din yɛn doli ka laɣiri maa kpaagi ti sista Seelina Isa. Ka Seelina Isa deei laɣiri ŋɔ. laɣiri maa kpe o nuu ni ka o mini shiri o mini kpɛriba ŋɔ niŋdi halaka ni taba n tirila ŋumdi tab damli din ti niŋ ka laɣiri maa bi chani viɛnyɛliŋga biɛhigu maa bi chani viɛnyɛliŋga o ni tiba saha shɛli ni bin chaŋ America maa di paaya bi bi chaŋ so bin bi chaŋ maa ka bi decide kamandee yaa o bini kpahim kpahim ka ti nyɛla fake yɛltɔɣa n nyɛli hali ni yɛla ŋɔ ti gbubila details

especially ka ti yirila laa soli maa zuɣu siri na isa soli maa zuɣu din miri ka niŋ mistake n sɛn ni laɣari ti sista ŋɔ maa tin doli dolli ka di ti nyɛla kamani di wula laa yɛtɔɣa maa ka o ku tooi niŋli bee lɛsi o bi niŋdili o deerila bi liɣiri n dira to ka ti ti doli dolli doli doli ŋɔ ka ti daa chaŋ ti deei liɣiri maa ti daa chaŋ o o o o ma sani n daa ti zaŋ bro man ni yɛla maa yaman na ʒin yina ti yɛri binshɛɣu ka kari ka kari hujja o ni di so bini di so laɣari maa tinim tinim biraada n ku nyɛ o n yɛlimi Ni diri bi niŋ bee n ni ku saɣi yina ti yɛri a yɛtɔɣa shɛli. A yi ti nya ka n yɛri a yɛtɔɣa shɛli, hali shɛŋa beni gba ka ti nya li ka bi yiri na ti yɛri li. So ti sista maa. A yi ni chɛ n-je a halli ka a zaŋ chɛ n-yi ti zaara a mi a mi ka a niŋ guui, ka yili yila n ni n-di viɛnyɛliŋga ka ti wum li ni a zaŋ duulanim mini banima a mi nyini shili zaŋ nyini shili zaŋ gba chaŋ bee yi ka nyini n-zaŋ gba chaŋ ti bi mi. Amaa ti nya ka duulanim zaa kana nti silimiin tiŋa nti bela a nuu ni. Ɛɛh, ka yɛra, N ni yi ni n-yi bi nya ihi Yawɛ ŋun a ti bi lan deeri la a yɛtɔɣa, Masihina ŋun yi yɛli ti o yɛma ŋɔ tariga, o pali jɛya nti o niŋla ŋɔ nyin gba yɛm ni a mila so so maa o yuli come with evidence kamaa in ku yina ti tooi yɛli ti yaa Sirina Yisa deela ti luɣiri ka di bi chaŋ maa a gba di yɛli ni a mila so man biraada n-ku nyɛ o ihi biraada din nyɛla word is not a name a yɛn yɛlimi yaa man mila so fi shɛri baʒini ka o deegi o liɣiri ka o bi chaŋ ka baʒini maa ko gba ti bi yɛn deeli ka baʒini kana ii ma sirina n nyɛma man liɣiri ka a daa deei ka n bi chaŋ maa zaŋya na laa ka ti dolli ka di chaŋ amaa ti dii je zimsim ni yɛltɔɣa a baŋ ni ya shɛm maa bɔ so yɛltɔɣa maa be zimsim ni pam ti bi pahirila ma sirina zuɣu yina ti kilɛya o maŋa A baŋ di shee yi ni mi yɛtɔɣa maa zaa nyɛmi yɛli a so liɣiri ka o deei so liɣiri ka o deei ka nyɛ ŋun yɛri maa liɣiri so in yɛli ni so ŋun deei maa ŋun yina ti yɛli a ni nyɛma mi bi deei yimya na ni deei shɛba maa yi gba yimna so produce miya ti laa niriba maa thirteen maa hali bi maybe yino gba na ku kamna yino maa ti na zaŋ o n wɔlisira ka baŋ ti yɛn deei liɣiri shɛba.

ti ku abuse la social media sokam bɔhim ni o mali content o ka content maa o ka followers maybe shi o ku yɛli yɛltɔɣa shɛli din yɛn chɛ ka niriba zaɣa kana o ni eh, so a ku ka content ka ka followers a gbaara yɛltɔɣa chi viɛnyɛlinga ka yina ti yɛli you don't just come out ni a gba be niriba phone nim ni bee bi zaŋ advert ka yɛ zaɣala gba ni yɛ shɛm it's not fair. pahi suɣili chɛ ka ti nyari yɛla neesim ka naan mali di durina pɔhim zuɣu din sɔŋ ti Dagbaŋ maa ka ti nya li tini bɔri di shɛm n-sɔŋ ti Tamale mini Ghana as a whole ka ti nya li ka yɛlimaŋli be biɛhigu ni ka ti doli li di zuɣu n-kuli zaŋ la kpe ka teeg a ni Abdulbasit Kwecire as always a kuɣulan zaŋ ti program maa a yi nyɛla new to this channel teemi ka a subscribe ka kpahi ti biɛlli la pahi ti anytime ka ti drop our song content like this a nyɛla one of the people ban yɛn nyɛri first yusuf abu turzɔŋ n nyɛ producer n ti program ŋɔ maa eh, this episode behind the camera man is diza boy eh, zakaria n bala maa peace out Ki tum ni tum beri ka zia n bori nim kpɛ heaven. Come on how? Wula ki nyɛ vinyɛɣu daan ka yee tum la 247. Come on.